Daqs kemm hemm affarijiet li jistgħu jgħinuna, merijiet illi jistgħu ifottuna tajjeb u nista' nagħmel xi kanzunetta jew xi poeżija. Però niltaqgħu il-ħin kollu ma' nies illi jixtiequ illi jibdew jew ikun jew u għax ikun xaħat għalilhom jew semaw xi ħmerija. Dawn il-ħmerijiet iġbulhom ħajjithom miżerja u jew iwassal kif jiġri l diversi nies illi jaqtaw qalbhom u allura jollu kollox jirġgħu morru l-ħajja l-antika. Illum ħan semmi ftit affarijiet, ftit ħmerijiet illi m'għandekx temmen illi anzi jekk ma temminhomx ħa tara aktar progress u 100% ħa tħossok ħafna aħjar iktar milli kollox. Il-number one hija il-famuża ma' ħafna ħmerija illi tristi kol assolutament le u diment illi inti m'għandekx kundizzjonijiet mediċi u allura ħabba fihom it-tabib speċifikament jgħidlek biex tiekol kull ftit sigħat, m'hemm l-ebda raġuni għal metaboliżmu għal fett loss illi inti bil-for stritti kol kull tliet sigħat. L-importanti huwa bħal xi kont illi inti tara it-total ta' xkilt f'ġurnata. Tara f'liema sens mhux toqgħod tot kull kalorija ta' kif tkellimna miljun darba, imma li tara illi imqar 80% tal-ikel li kilt, ġeneralment huwa ikel li taf li qed jagħmillek il-ġid, l-20 fil-mija l-oħra ta' ġimgħa sħiħa qed ngħidu sa ġifieri, mela inti meta tħares lejn ġimgħa sħiħa tgħid fil-maġġoranza assoluta naħseb kien hemm imqar jew naf li kien hemm imqar 80 fil-mija tal-ikel illi kien ikel illi qed joħodni fit-triq li nixtieq. It's okay illi kolli ta' kultant ħriġ per eżempju u ħadd pizza żgħira flok selid, ma' żewġ tazzi nbid mal-ikel, tal-kultant f'dik il-ġimgħa ma ġara xejn, speċjalment jekk ikunu xi ikla jew tnejn. Qed inħossni poeta, hekk hemm qed inqabbel, proset. Issa, ħmerija oħra illi hawn min isemmi anka minnu sfortunatament kwalifikat, u ngħid sfortunatament għax minn ċertu nies ma tistennix illi tisma' ċertu ħmerijiet huwa illi il-progress huwa 80% dieta 20% training. Daqs kemmu irresponsabbli għal xi ħadd kwalifikat fi training li jgħidlek li d-dieta mhux importanti, hekk ukoll huwa responsabbli ħafna minn xi ħadd kwalifikat fin-nutrizzjoni illi jgħidlek jew tgħidlek illi training ma huwa Tajjeb ngħidilhom il daw in-nies u tajjeb tkun taf anka inti illi l-exercise huwa l-unika ħaġa illi anka indipendentament minn kollox l-exercise waħdu isibu li wassal għal progress fis-saħħa. Iġifieri le, mhux vera illi għas-saħħa huwa 80% dieta Twenty percent training, anke jekk bniedem jagħmel it-training biss ħa jagħmel progress kbir fil-health and fitness, aħseb u ara jekk anke ikun hemm pjan tal-ikel li idealment kif semmejna kemm il darba ikun hemm nutritionist kwalifikata illi tgħidlek jew tagħmillek pjan tal-ikel Tiktibllek jiġifieri ta' pjan ta' l-ikel li idealment ma xiex ħa timxi għax kull individwu hu differenti minn ta' ħaddieħor. Mela min jgħidlek 80 percent diet, 20 percent training jew jgħidlek xi 80 percent training, 20 percent diet, ir-realtà hi li t-tnejn flimkien jgħinu ħafna ħafna ħafna, tajjeb? U jekk ħa nagħmlu xi ħaġa jew ħa nagħmluha sew, tajjeb? Mhux se ngħid jew ma nagħmlu xejn, imma imma anka training, jekk ħa nagħmlu training mhux għax tal-ħabba kod biex ngħid għamilt xi ħaġa, tajjeb, pereżempju, all right, jekk nimxi kwarta aħjar milli ma mxejt xejn, vera, però kemm hu aħjar li jekk għandi kwarta, jekk għandi nofsija, dik nagħmilha bl-iktar mod effiċjenti nieħu l-aħjar riżultat tagħha billi idealment inħadem kważi l-muscles kollha ta' kullum kien u għal diħat wassalni għal ħmerija oħra li jew min jgħidlek Tittrenjax iktar minn body part aktar minn darba? Pereżempju saqajk ħaddimhom darba fil-ġimgħa, darbtejn fil-ġimgħa, sidrek ħaddmu darba fil-ġimgħa, l-aktar darbtejn fil-ġimgħa? Ħmerijiet! Fir-realtà, kif jistgħu juruna l-antenati tagħna, illi biex jieklu, biex jiżirgħu l-ikel tagħhom, biex imbagħad jaħsdu l-frott tal-ikel tagħhom, tajjeb, il-frott ta' xogħolhom, skużani, dawn kienu dejjem jitħabtu, dawn kienu dejjem jagħmlu kważi kważi xogħol ripetittiv. Allura jekk ma jgħallmuna xejn dawn nies, jgħallmuna illi anke jekk tibqa' tagħmel l-istess xogħol, anzi ġismek ħa jissaħħaħ. Tara ritratti ta' dawn in-nies kemm kienu b'saħħithom, kemm kienu jixjieħu jibqgħu jidhru anke tajbin, jibqgħu jaħdmu tajjeb, ġifieri dak huwa sinjal ċar li żgur li le mhux qed isir ħsara jekk aħna qed inħaddmu l-istess body parts aktar minn darba fil-ġimgħa. Allura anke fit-training tiegħek jekk anzi trid tiżviluppa ċertu partijiet Aħna per eżempju New Better Life kemm minna xar u anka online mid-dar, għandna sistema ta' roster fej bija naraw illi ħaddimna diversi body parts f'diversi ġranet. Għax iktar ma nħadmuhom daw, ċertu kontrolli ovvjament, aktar ħanaraw riżultati. Ma ngħidux saqajn ħanużawhom darba fil-ġimgħa biss, anzi, la qed insemmu s-saqajn, is-saqajn huma l-aktar body parts illi jużaw, jiħtieġu kaloriji biex jiffunzjonaw għax huma uħud mill-ikbar body parts illi għandna f'ġisimna, flimkien ma' daharna per eżempju li huwa body part kbir istidher ukoll, pero' mill-ħibs 'l isfel hemmhekk għandna fost l-ikbar muscles illi għandna f'ġisimna. Mela dik oħra. Ħmerija oħra illi ma tistax tiekol carbohydrates wara s-sitta. U qed nistħajlek inti u tara dal-video jew titfaqqa' waħda xi waħda ma' moħħok hekk jew il-marelli kemm darba smajta dil-kummedja. Iva din hija ħmerija. Tajjeb ingħidlek illi anzi hemm studji li juru illi jekk aħna nieklu il-carbohydrates tagħna fil-għaxija, mhux bilfors fil-għaxija biss, ha tifhimniex ħażin, ma rrid li ħadd li jmur f'estrem ieħor li jgħid jiena l-carbs ħa nibda niekolhom kollha wara s-sitta, mhux il-messaġġ.